Nga hetsho tshifhinga thothothotho vha vha tshi nwa kana vha sa inwi vha tshi ḓi nwela halwa. Ho vha a tshi to inwa nga zwifhinga vha vha vha sa inwi tshifhinga tshoṱhe. Hone vha tshi itela vha ri ndo pfha vha khou ri. ndi yone yo ita uri vha renge na goloi mm. zwi amba u ya tshi ḓura eh, eh. mm. eh, o ya i tshi ḓura tototo ah.

vho vhuya vha bva bulugwane eh, nga basgira eh. vha khou vhuya venḓa vha kha ḓi dzula sheshe ee eh.

zwivhangani vha tshi ita mini eh? kha zwivhanga vha tshi eh. eh. vha vha sa swiki vho neta badi a swika vho neta ndo tonga u khou lwala mm. vha tea u thoma vha fhedza two days vho awela

a ah, mara vha khou ḓipina uri vha khou ḓipina zwi amba uri vha khou bva ngei vho ḓifara na kuṅwe nga hafhanoni vha tshi pfha uri ndo neta vha khou vha khou minya kuṅwe ee eh. eh. nga baisigira eh zwino ho vha u tshi ḓi vhona dzigoloi kana dza songo ḓala eh nga murahu ndi vhone ndi vhone u renga dzi thithusi ho vha u sa ofisini vha tshi vha tshi khou tshimbila badani vhusiku kale vha tshi khou vhuya hanefha nga n one eh. yane ende ho vha hu si na founu uri vha ḓo founela yani uri ndi khou vhuya vha tshi ita me vha sokou takuwa vha sokou takuwa vha ri ndi khou ya yani eh. Apenas me oferecesse calma, aí, aí.

na maleger zwino zwibafu vho ḓa vha zwi gudiswa nga nnyi nda tshi vhona vha tshi rwa zwibafu hmm. eh, vho zwi guda gai vho zwi gudiswa ngai Vho zwi gudisa nga nṋe be ndo zwi vhona ah, hanefha hayani vha tshi khou o oh, vha vhona vha mbo ḓi ita ah, ah. ndi kombula ndi tshi ḓa ngeni

vho tshimbila nga thuthutu eh. ho thoma mini ka basigira na thuthutu ho thoma ah, eh, makhulu e eh, makhuluwa e makhulu e o vho ri vho renga mini thuthutu na vhone vha mbo ḓi renga nga murahu vha ri iwe u fanela u dzhievho

okay vha vha tshi ḓivha na gondolo ḽa hone ee okay mara a i ngo vhuya vuwa vho yo vha wisa vho kana yo no ḓivha wisa

Aḓa aḓa goloi ndi uri vho bva kha basigira vha ri thuthutu vha ri goloi toyota ho thoma toyota ee eh. eh.

Mm, mm. Ah, bedo uri ndi tshi zwine zwi ri khou- ri khou aluwa nda ḓi zwi vhona eh, thuthutu thuthutu nga ngei toyota toyota nga ngei toyota ya green toyota tshena nga hafha dzi ndi uri zwi a fana zwithu zwa hone ee ri tshi vha ni tsho vha ri ita na iwe u guda Eh,

eh ndi mukomana ndi mukomana wa wavho ee ṅwana wa miyavho ṅwana wa khotsi ee mukomana muhulwane ovho vho jeke makhokha a ḓa a ḓa vho kha vhatukana ndi ndi vho jeke ha ḓa vho raṅwedzi joe makoka ha ḓa vhone khaladzi vho ema ee ee ndi khou amba ndi a khou vhala vhatukana vhatukana ndi vho jack mukoma makoka ha ḓa joe raṅwedzi makoka ha ḓa william

okay ri sa ri khou khou vhala vha tshi- vho tshilaho nga ḓivha na vhaṅwe vho oh lovhaho uh. okay and then mme avho ndi vhafhio ndi vhaḽa vha ringe vho vhulungiwa ngei tshitentsini vha nṋe tshaulu ndi zwone vha ri vha vhiḓe ḽi a ḽa rengee hayani ke ngori vhathu vha kale vha tshi vhulungela hayani ho vha hu sathu vha na mavhiḓa zwa mavhiḓa ndi zwa zwino mm. Mm. mafhungo ayo o vhulungela hayani mibiḓo ya tou ḓala nga mavhiḓa mm.